Ka- Yoo dubbatte islaattii daafnee eegaluutu godhu. Amma amma ni eegallaa oguu- Maaleen dubbate san yuusa haa godhudha. oggu takka walaa dhageenyu hayye fayyaa ta'aa. Arraan tana harti maayaa asitti wali qabamtee akkuma ibsaa jiran kanatti ah, wanni harti maayaa wali qabamteef beekamaadha. Ah, Obboleeyyan kiyya ammaan tana manguddoon yookaan immoo sheekotiin teenya ulamaa'iin teenya du'aa'iin nuubanti waa'ee seenaa haramaarraa dubbatti. Akkasumatti itti aansee obboleeyyan keenya kan amata dheeraa biyya tana warreen as nu fidan jechuudha. Kanneen bara dheeraa biyya tanarraa qooda fudhatanii nullee qooda fudhachiisan isaanitti dabarsina. Itti aansinee isaan waa'ee haramaarraa nu himanii itti aansinee manguddoon teenya waa'ee haramaatii fi akkasumatti waan godhuu qabnu akka ilmaan haramaatti waan godhuu qabnu manguddoon teenya takka takkatti nu ibsiti sadeen kana mata duree godhanne lafa keenyaa jechuudha. Ani asirratti wanni jechuu barbaadu marraa dura warreen waan kana qopheessitan galatuuma dargaggeessi arraan tana qophii haramaa tana qoodarraa fudhattanii afeertanii waan kana qopheessitan akka ilmaan haramaatti

waan ilmi namaa harki tokko xiqqaan tokko walitti qabame ilmi namaa odoo yoo nama xiqqaallee ta'e kan harka walitti hidhate ilkeen ta bikka takka jirtu waa ciniinuu dandayaa walitti qabamnee wanni gootan ta isin gariin keessan yaadattan ta gariin keessan irraanfattan ta rabbi biratti ammoo dalagaa isinummaan kun daleedan hin irraanfatu takkan yaadata maali isin san yoo naan jettan gaafa koronaan Ulaa namayyuutti cufatee namayyuu gara deemu dhabee biyya keenya keessa irratti gabbahuu fi ol bahuullee nama dhoorkan. Shilingii asitti walitti qabdanii gaafni isin achitti ergitan isin duratti namuu haadha isaa namayyuu abbaa isaatiif shilingii nama ergaa. Walaakin haadha teessan abbaa keessan bira kuttanii aanaa keenya ulaan itti cufamtee jira jettanii gaafa ergitan. galanni isin bira dabartanii gootan rabbi bira isin haa jira warra sadaqaa gaafa san kannattan anaaf jecha godhan lammii isaanii yaadatan ummata isaanii yaadatan rabbiin jedhee irraa qeebala rabbi isin haa godhu wanni isin gaafa san gootan dirree kubbaadha irratti walitti qabamtee addunyaan argitee namni biraa isinirratti ilaallatee namni haramaayaatti illee akkasan godhe jedhanii isin boodaan namayyuu gosotaa lammii isaa aanaa isaa warra ergatan ta'anii jiran. Duuba khayri takka ayaa takka hambistanii jirtan. Yoo namni xiqqaan san ummata isaatiif waa godhuu danda'e harki wali qabame waa takka godhuu yoo ka danda'u taate harki wali qabame waa godhuu danda'e taate haramaayaa qofaa miti biyya teenyaaf waa godhuu akka dandeenyee qabnu shakkiin takka keessa hin jiru. Walaakin sharxiin ilmi namaa bira dabree laga isaa bira dabree biyyaaf waatti godhuu danda'u harka wal qabatee wajin deeme qofa yoo wali qabamne ar'aan tana nu keessatti nama biyyaan deemuu danda'een nu keessa jira. Ar'aan tana nu keessa irratti nama gartee nama isaatiif waa godhuu danda'u dandeetti qaba. Namni tokko waa qabeenyaaf qofaaf waa godhu Yoo namni tokko harki tokko walitti qabamee walitti dhaabbatee wal jala deeme ni godha. Yoo nutummaan harka wal qabannee duree tokko godhannee yaada tokkoon fuula tokkoon deebine waan lammiidhaaf bara dheengaddaa goone sanii miti biyyaaf waa godhuudhaaf dandeettii qabaachuudha qabna. walaa keessan godhuudhaaf walitti duree tokko godhannee imaama tokko godhannee harka wal qabannee deemuudhaaf waa nama nuun deemus dhabneetii miti hayyuus nu keessaa dhabameetii miti waa jabaan nu keessaa dhabameetii miti jeynummaan nu keessaa dhabamteetii miti jeynaas ni qabna aalimaas ni qabna hayyuus ni qabna taariikha oromoo keessa irratti harki maayaadhaa Nuutu nama taarika keenya hin katabanne, nuutu nama taarika keenya hin bal'isne, hin himanne taane malee karaa hedduudhatti beekkoomsa guddaadhaan nu keessa jira. Sheekh Mahammad Amiin Karroodhaa ka Qur'aana mujallada 31tti fassaree addunyaa keessatti allaamaa ta'uudhaan beekame.

Somaaleelleen Ahmed Kadroodha Ahmed Guree jetteetiin haawultii Maqdishoodhatti dhaabanii haawultii sidhaa arkeetiin jira irraa dubbatti. Nuutu taariika keenya hin kataban. Taariika Islaamummaa keessattis Oromummaa keessattis magaalaan Haramaayaadhaa qooda guddaa shoora guddaa taphattee jirti. Duuba fuulduraaf illee godhuuf dandeettii ni qabna. if biras dabarreen namaafillee lammii teenyaafis biyya teenyaafis hambisuuf dandeettii ni qabna warra harka wal qabatu wal dhagayeetis wal jala deemu ajaa'iba garsiisuu danda'u rabbi nu haa godhu warra ammoo taariika takkaan isii hima akkaataa ilmi namaa itti wal jala deemurra kan rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam irraa dubbaterra wanni garii garii Hogguu ilmi namaa wal jala deemu, waan ifiin jaalate qofaan wal jala hin deemu. Waan lubbuun tee jaalatte qofaan duree kan kee jala hin deemtu. Jaalattuu fi kan lubbuun tee jibbituunis duree tokko eega godhattee jiraattee jala deemuun si barbaachisa. Hanqa miti sharxiin. Hanqa inni san rabbii isaatti maasiyaa hin daleenetti. Hamma inni san rabbii isaatitti hin kafarretti. Hamma inni rabbii isaatira zulmiidhaan bosana hin dabarretti duree kan kee jala deemu nu barbaachisa. Mee taarikata gabaabaa kan hadiisa Bukhaarii keessatti nu dubbatan, kan Muslim keessatti illee dubbate. Gaaf tokko Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi Allahumma salli wa salli wa baarik hidda alaihi. handhura ikoonomii adawwii isaa adawwii qureeshiidha ta rabbitti kafartee jirtu gosuma isaa san hidda isiidhaa muruudha. Gurmuu takka fayyuu takka gurmuu takka ergu. Maaliif hidda isaanii muruu barbaachisa? Adawwiin tantee hanga ikoonomiidhaan si caaltee jirtu, adawwiin tantee hamiidhaan si bira dabartee jirtu bira dabruun jabdu. Arraa Ameerikaan addunyaa tanarratti militarii beezii meeqaan tapha addunyaa irraa qabdi maaliif? Maaliif saankishinii uummata addunyaa biraa irratti gooti? Adawwii isiidhaa cabsuudha. Irra ol aanaa ta'uudhaati. Nuti akka ilmaan Islaamaattis, akka ilmaan Oromoottis waan laallannee jala deemnu qabna. ka keessaafuu irratti ilaallamne ergamaa rabbii sallallahu alaihi Allahumma salli wasallam wa sallim caalaa wa hin barik. jiru duba nabiyyi rabbii ikoonomii ummata isaa qureeshidhaa san cabsuudhaaf nama dhibba sadii faradoo sadii qofaan gaala waa xiqqashoo qofaatiin deemaatii karaa shammadaatti afaan bahaa shammada ummata qureeshiidhaa cabsa naa fidaa jeen nam dhibba sadii Mu'aaz bin Jabal nama ja'aniin sahaabiyyi tokko qofa godheef dure. Waan sinqii kan nuuf dhabee nam dhibba sadiif qanqalloo lama qofa ta timiraa kanneef. Immaajin laalaa if duuba deebi'a laalaa. Qanqalloon lama dhiira dhibba sadihiitiif. Qanqalloon takka kiiloo shan caalaa ni fuuti. Qanqalloon takka kiiloo shan jaha caalaa ni fuuti. Hamma kana qabataniitiin deeman. Amrii Rasuula Rabbiidha. Axiicu Allah Xaa'aa Rabbii godhuudhaaf, xaa'aa ergamaa Rabbii godhuudhaaf maaliif jecha ana kanatti beeytanii? Axiicu Allah wa axiicu Rasuul wa ulul amri minkum. Warra duree amriin teessan harka isaa jirtutti jala deemaa jechuudhaati. Jala deemuun dureedhaa hamma xaa'a macsiyaa Rabbiidhaa ta dirree daakee mul'atte hin jirretti nama tokko eega baallama seentee fi si jalaan deema jette jala deemu. Mu'aaz bin Jabal qanqalloo lama fudhatee xaa'aa ergamaa Rabbii fudhachuudhaatiif karaa saahila bahara diimaadhaatitti afaan deemuu jalqabe. Akka kiyyaa fi keetii kun yoo silaa duree guyyaa sanii nam dhibba sadiitti qanqalloo lamaan deemi siin jedhan qanqalloo lamaan akka inni ta'ee fi ati deemi jedheetiin silaa darbaaf. Akkasuma akkasiimi. Akkas. Nam dhibba sadiif qanqalloo lama. Walaakin amrii Rabbii fudhatee Qanqalloo lamaa wajjiin tawakkulan ala Allaah Rabbii isaatitti irkatee amrii ergamaa isaa fudhatee gara saahilaa gabbuutti. Akkamitti isin geessi jedhanii gaafatan. Maal isheen xuuxxoo akka ijoolleen xuuxxoo harma haadhaa luuyduttiin timira firii takka takka takka takkaan kannaaf ije nam dhibba sadii ije. Isaanii amrii ergamaa Rabbii akkana fudhatee deemu gallanni shaammata gaalaatillee ka deemaniin afaanii irraa bahee isaanii guyyaa meeqaan tan sahalat bahara diimaa bira garba diimaa bira taa'an hogguu isaanii isa qaqqalloo san fixatan rabbiin bahara keessarraa tuuta guddaa weelii guddaa gandambaliin darbaa fiddee fi dhufan abooji ni nyaanna hin nyaanne baktiidha hin nyaanne anaatu irraa wakiilaa mureen dureen isaanii je'ene amrii duree isaanii fudhatanii nyaatan booda rasuula rabbiitti sallallahu alaihi wasallam yaa mu'aaz si himanna Ati baktii bishaan keessaa kalluuna baktii nu nyaachista jedheen. Isaanii kana fe'atanii nyaatanii gabbatan. Gariin isaanii gaala isaanii irra fe'atanii madiinatti huggu deebi'an. Yaa Rasuulallah mu'aaz ati duree nuuf goote bara har'aan tana baktii nu nyaachisee jedheen. Maal isin nyaachis? Kalluuna du'aa nu nyaachis. Kalluu sanirraa wanni isinii hafanii jirti. Eelee jira. Anaafuu naa kannaa ni nyaadhaa jee. Akkasitti namni xaa'aa rabbiidhaa godhate bikki silaa mafti rakkoo keessaa bahuu hin dandeenyetti keessaa baha. Warra akkasitti wal dhagayee wal jala deemu ha rabbii isaa quba qabaatu. Ha nabiyyii faana ergamaa isaa jala deemu. Ha duree duraa isaa duree isaa jala deeman deemu. Warra duree harkisee gabbuusuu miti ka duree bira dhaabbatee bitaa mirgatti isa bira dhaabbatee dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra akkasii wal jala deemu rabbi nu haa godhu warra akkasitti milkaa'ullee rabbi nu haa godhu rabbiin milkii isaaniidha ija teenyaan garsiisees rabbi nu haa godhu warra duba lammii isaatiif biyya isaatiif saba isaatiif ayaa takka hambisa rabbi nu haa godhu haala keessa jirurra haala bareedaan rabbi nu haa jijjiiru kan fagaatte rabbi nu haa

Walumaa gala namni keenyaa nama diidama hin geenyu ture magaalaa kana. Magaalaa diidama nama diidama nama diidama keessa maybii mana shan qabna mana shanan keessatti nama afur shan shaniin galla. Amata kudhanan duraan irraa haqa. Makiinaa ofuun beeynu gabsa ofuun beeynu wal fara naqachuun beeynu. Afaan hin beeynu. Dura jilla kawaamu sana.
Kanaa kan fitu. Akkasitti dabarsinee haada boodaa gaa Isinuu baqattanii nutti hin dhuftanii nuti itti booda ni ciisne amma gaa nu kaastanii fayyaa jiha galatooma wanni isin gootan waan laaftuu miti har'a akkana asii waliin nu qabattanii yoo rabbi jedhee bara itti aanuu fi baroota itti aanu keessatti soonyaa USA jettanii ijoolluma haramayaa kana gartee waan biyyaa goonu waan walii goonu waan aanaa keenya kan irraa hafeef goonu akkuma abbootiin keenya nu gargaaraa nu horii nu bitaa

Hangas gidduutti abbaan kiyya quraanni qotuu kun eega gaariitti hin barsiisu. Quraanaa bira isin isin naqaa jee. Anaa doo baleessa kee achi hin geessu. Abbaan aduree itti achi eega gaariitti baratu. Kun geesse quraanni qotuu kun dhugumatti kaambuura akka isaanii namni dhahuuf jiru.

Gaafa nuti dhufne namni namni diigamii jiru. Amma dukkaana jettee quuqanii shaggaa hin jira maarree hin jiraate. Biddeena kana gaaf tokko beerri keenya walitti qabnee ganamarraa eegalee ilaa galgala dadhabe. Biddeena amma isin qarshii shaniin bittan kan. Yaa dhiiroo alhamdulillah jaa. An gaafa haati biyya biyyarraa na baatu gaafaan bahee ittiin yaa hama qeenaan jedhu. Sumaatiin eebbisaa.

Silaa manumaan ta'an ammallee wal jala deema. Amma ta'u dhufuu tokko harman nu godha. Gaafis waa beekan maskiidaan baafnee jettanii waluma dhadhaa isin goota. Bira jira. Rabbi isin bira haa jiraatu. Rabbi warra gartee walitti urgaa'u nu haa godhu. Ah, Gartee ammoo wanni takka yaa obboleeyyan kee warra keessanii irraa dhufee haadhaa fi abbaan osoo jiranii eegatu wantoota sheenaa bara kan godhu fira keessan osoo jirtanii fira keessan bira dabraatii ollaa keessanii ture bar duratti warra irraa kana waan yaaduu qabu sanillee yaadadha arraan tana istaarbaaks dheedee qarshii kudha saala baanaa bara wanni sana jettu waan qabu

amma manguddoon maayyina fixxiisii filatee silaa manguddoon iddoo dubbachuu qaba. Hayyama isaanii fudhanneetti manguddoodhaaf maayyii xumurti. Dhaamsa gaggabaabaa lamaan qaba. Dhaamsi tokko waa'ee

qooda irraa akka fudhattan Harargee Global Association sanchi wajjin qooda fudhattanii yookaan immoo xurree dandeessanii akka gargaartanii maqaa haramaatiin waamicha isiniif dhiyeessaa galatoomaa sanitti aansee waanni takkata jirtu ittuma yookaan meeshaa mana hakimaa kan akka jiru kan miidheena meeqaan lakkaa'u kan asirratti qooda irraa fudhannee waan sana biyya keenya akkaataatti geessinu tiraanspoorteeshina yoo ka waan sana najjaane taate tiraanspoorteeshinni akka nu barbaachisu gargaarsa lamaan kana ka masgiidaatii fi ka meeshaa kan gartee hongee kana sadeen kana at least bikka sadiitti addaa cabsitanii akka waan kana qooda irraa fudhattan kabajaadhaan isin gaafadha galatoomaa waan dhaggeeffattaniif Abbaa Murtii.

kun isinii haa du'u. Guyyaa ajaa'ibaa keessa jirra. Ilmaanis Rabbi isinii haa qajeelchu. Amrii cufa Rabbi isinii haa laaffisu. Wanni niin du'u akkammaa kanatti afaan tokko taatanii, harka tokko taatanii, ija takkaa waa mil'attanii, waa yaaddan cufaahuu galmaan gayuuf akkanumatti akka itti fuftaniin isiniif dhaammadha. Inshaa Allah takkallee huu Rabbi isiniif haa laaffisu. Lammeessaadhaa hoo? Haawwaniis, shamarraniis, dargaggoottiiniis, abbootiiniis anaaf beekaa osoo hin taane, anaaf guddaa osoo hin taane, xiqqaan keenyaas jala deemuudhaaf hin salphanne. Akka jala deemtan, akka wal dhageessan, akka wal hin tuffanne, tokkoon keessan cufti lu'uu akka wal maxxanfattaniin dhaamsa isinii dabarsa asumarraa. Ka lammeeffaadhaa, ka sadeeffaa immoo Ijoollee teenya maal dhaalchisuu qabna biyya tana keessa jiru wanni nuti dhaalchisuu qabnu nuti nama heera qabu nama seera qabu nama biyya qabu biyya namaarraa baanee biyya teenyaa baanee biyya namaa jennu roorroo jibbansaaf saniifuu waan naa barsiiftan ilmaan keenya Nuti nama biyya qabu, nama heera qabu, nama seera qabu, nuti nama akkanaati jettanii nuti yoo ilmaan keenya dhaalchifne isaanilleen ilmaan isaanii dhaalchisan ka jettu ka Bilaal Oromoo da'awaa san tan saniin eegalan. Jala dhaabbattanii ilmaan keessan akka waa barsiifattan diina lammeessaa akka aadaa teenyaas hin daganne yookaan akkuma gurraacha biyya sana dhufee faca'etti faca'anii hafan akka akkas hin taane akka biranaa dhaabbattanii isin gaafa afree isaan hoo akkuma reefu hawaasni ga'ee dabarsetti firiin takka dhuunfoon shantam nam tokko ba'a nam shantami boonaa jaan akkasii ohuma cufaahu jaarsaa hin jenne ijoollee hin jenne shamarran hin jenne dargaggoon hin jenne cufti haa wanji isin bira dhaabbachuuf qophiidha isin sodaatinaa itti fuufadhaan isin hin ja'a

Asitti North America magaalaa Minnesota yookaan immoo Minneapolis Minnesota keessatti qophii ijoolleen Haramaayaadhaa qopheessite sadarkaa guddatti wal duraa boodaan daa'ima walitti duudhaan manguddoo keenya irraa waan seenaatii fi waa'ee Haramaa guutuu guututti barnoota fudhachuuf Arraan tana warreen haramaa waa'ee haramaatii fi haramaa irraa nuuf gabaasaa nuu kannan obboleeyyan keenyaa fi manguddoon keenya as jiranii manguddoon haramaatiis akkasumatti obboleeyyan keenya warreen haramaa keessaa baan Qabsoo diddaa gabrummaa yookaan immoo biyya san keessaa yeroo dheertuu ba'an namoota hedduun nu keessa jira. Kan keessaa takka takka isin dubbisna manguddoodhaan manguddoon teenya du'aa hin banti. Manguddoo booda bareeyyaan teenya kan nu dura biyya abbaa tana keessa jiran amata afurtama ammas shantami ol akkasumatti waan takka takka waa'ee haramaa irraa nu dubbatani akkasumatti ani waliin amma isiniin jiru du'aadhaan akka banneetti manguddoo teenya kannina Ustaaz Muhammad